asandinoreva kuti mwanakomana vafanira kumudana kuti ndakupa rimwe zita eh. zvakaoma akomana egeto uyu ndiye elisa wacho hanzvadzi yangu nemupanatsano kana usagone maintroduction nyarari lisa

handisi kunyepera ndinoda mari yangu chinzwa yamunzwa ndikusiziva mama mukuona kuti chii mama booster anonetsa mukuona ipo paya paya angoti zvoni hanzi yeye ndikuzviziva ndikuzviziva but mukuona booster uya izvi zvari kugara naambuya wake uku vanogara vachingorwa vachingonetsana zvototi ah, ndokutongosiya akadaro izvozvi ndine kamwe kamari kandinako mangondiwekedzera

saka igare ndakuudza kana vari mbuya vako vakakunyepera utonovaudza kuti vakatongovati bhaibheri vari kumberi iro bhaibheri dai kwakunzi rakanyorwa navanhukadziri taiona moto taiwa nekuverenga makuho zva he joseph ayanga akuti zvakati kuna mai jipita he ninge akazoenda kuikenan ukatoti zvakati dai zvaa he jesu vaaotondida he vamozati ifanhukadziri makuho anekuuraisa ya orit

unozongodii chazongokudana wodii wobva wauya haa usatyazvakutoita chimchimbika kuita kuti vana mhomzi vasazviziva kudeni aiwa aiwa haa usatya tingomhanya kusiko kusvika tikadozongomhanya ka inozopedzisira yaite mweya oh. eh, haa usatya ka saka ukureva kuti pamwira pa ndepamwe ndiri ndega kana kuti ndepe combination tiri combined ndepako ndiwe rwani kana ndiri rwani ka ndingatadzi umire zvinhu zvangu ka ndibe zvangu ndongouyaza
inini ndikati mhanya because ambuya ndokugara nawo ka iya auri kumana vazononoka iya anobati mahwani zvatinoita manje ka saka chainzi uchadi chanokutengera zviinge tatenga kamuchadi chakufonera

kundivhara zvinogara kuti vamwe ndakachaika ndonzi booster yaii ende ndikare four months four months asina kana mwana nemukadzi wangu wazoti iye ende akazobata mwana kuti wakada sei ihybrid ine sofrmation hayo
saka pakupushi patineta paya chinobva chatahi tb

smell inozobuda umu ndoisinganenge ichii ichibuda handizi so when we supposed to close so vana ave vakwere vechikoro vanobva vavhura pa tb yobva yaita se saka mupandu watb this is not ishinga original thing you do my understanding yeah.

udzai kuti disown this guy you start saying that eh, muroda wangu andarusa he eh, zvatakazounzirwa najohn eh, hati kuzvona aona zvavo kuti zvino chibinde inokosora unogadzisa ah, ah, to cut the matter short hmm?

nderani
iwe moms vanakwaneka kabhodzi kadiki diki kakaka
iwe iwe ka usatambe neni utaroti geto akupfeka bra panapa akupfeka bhodzi geto panapa kugarika wakutonyumbwira iwewe wakutonyumbwira zvingani ko zvaunoitirwa namai vangu panapa zvingani mari ndiro

Ishuwa here? Mm. Ah, ah, ah, Maitira kupi mdara? Ndiri ku 5 kukwadzana. Muri mukwadzana 5. Mm. Saka eh, amudi ore mfana kuti imi muchiti neukuku, imi muchiti ah izvozvi ndabva kunetsana muchembere. Hey, dressing yako. Yeah, hauna kana basa raunotsvaka pa den panapa. Ini mogona kutora pa basa. Mondipawo ka staff kangu mumboona. Indotengesa mdara mbondi pa mmondi. Sure. Ah, ndotengesa mdara.
Handi mukuri ma brush ma ma ma ma, ma broom. Izvi zvanzi izvi. Ai mapedza dasi.
Mapedza dasi. Andorowa mdara.

ndokuvatamba nyowa ndokunovatorera gore rapera 2019 riya sezvariri ndonovaisira pajoina city paye pachirungwani chejoina city chaye pamupimbiri pacho pamusoro paye ndobva ndaisa ipapo zvekutoti munhu wese achipfuura kana ukatotorwa maselfi ipapo vaitoona kuti igore rapera irori ndozvandokuita vanatsokonoti ndorema i noti zvese zvavari kundiitira izvozvizvo

Hai handina ndijaidzwe nevanhu yoko kuita mamhaka zvinongozi gawe inobva kumasviuriro hatazwisise kuizvi nokuti izvi muri mamhaka ndaitanga ndarowa kubva kumusoro kwacho ndodzika nedunasti yacho yese ndorowa ndorowa ndosvika pana geto wacho ndozosvika kuri kurova pane hanzvadzi yakeyoyi ah, but kuzorowa kuti hanzvadzi yavo unguta mwari wakatitawo nyama imwe chete nowana ndozvirowa futika handichayasi kuzomwe pawaection but ndahandairowa hakudorowa chaiko

Haa, totomuita kick down. Mota yedai kuri kuti yakatomuka nditi. Yeah. Dai yakatopera kudhara. Yes. Nditi. Mukanyasa kuti mata ese kumashuku. Nditi. Yeah. Munotonyasa kuti tai iri harira kudhura kutenga. Nditi. Eh. Hapana zvandai kwanisa kuita. Sandokadza sei kutenga iyi. Ha? Baba, ini ndo ne manyo ezi. Chimbomira kudya zvauri kudya izvi kana. Baba, iri ndo manyo ndabika soup. Ah. Ah. Hmm.
Chimbomira kudya titanga tataura izvi.

zvandakupa mari nyika iwewa unetsa mvumbo mangu yamako uru rusitu da imi wewe nemudzimai hmm. ndakutengerai amburera yekuti kana kuchinaya mvura unoisa pai sambura ti zirisiti rese ri ndeo rezibepa reni ho zamburera pamusika rizihombe ndokupa mwana uku
kadai mapurisa akauya usitu ah. kwakumu kadai vaba munhu wese usitu ndounochengetwa kumwana kwanza mdara muri chibaba ya muri chibaba ndoda kuti uite zvine hunhu mwana zvoonekwa zara maningi naye mm, ngezhara asi iwega panda pamarive mm. mukadzi wako sambofa akaiona ndongo mukadzi wako hana rudo mukadzi haasi raiti anoda mari chete anoda mari akangwarisa handiti kuti mari ichasenza bamuchepanga vasina kunondifonera baba mari yehona izayapi

Kai. Izvi zvichibage ndanyimwa. Apa mwana waanora akapfeka mumba. Kupfeka hembe dzese. Achandi respect. Warugayo ndapera. Ndiro ndiro kwayo tamba nyimwa. Ndafamba ndakana tsosimata simata ndikashaye. Yamurish. Ini booster chai chai. Ndikada dzakana wani kanondida ini. Apa ndizi ndozi booster kai. Booster neti wani tereso zvese ipapo. Hapana hapana. Booster

but nhai mama mbonyatsondiudza ini eh. asi mumusha uku munoita zvekumba ani indava haa ah, because mazuva mairi matatu amasvika panapa kaya eh. ainyatsozuma musuwa yesadza yamana mchichimba soka haa ah, makwikwi munoratidza kuti hari munotamba nadzo chete nyatsondiudza ichiwadi ma kama ndashasha kubvunza but kuda kungoziva hangu because he haa ah, musuwa yenyu ndeyebhora mberi aiwa ungandidaro ka iwe Haungandidaro kuti kudya kwandaita wondifananidza nokuumba hari kuti misowa yandiri kuita ndakamboumba hari. Sei uri kudaro aiwa iwe mungoro wakachinakisa. Inini kumusha ndinodya. Tinozvivinira tichidya. Iwa haungatongotichaura kudaro ku. Kunditaura kudaro. Aiwa chikafu chacho mari yacho yauri kutengesa ndeyangu. Yemba yangu yandakavaka. Haa iwo muroora wakasvinukika kwachaizvo haungambotitukire ah. chikafu kutukira sadza raneandifanamidza nekuumba hari kuti yacho unoumba hari pamusana pekuchiumba tinodya kumusha kwatiri uku tinozvirimira tichiaiwa zvakaoanana iyo mari yacho yamuri kudya ndeyangu Hemba yangu futi yema roja aya. Ko nhai baba mukagonyarara kunge musika wemba kuchiri kungogurumana nayo mabhonzo amanodya ipapa. Tirongoti zvasangana. Kana imi baba munokarawo futi. Amai chisagacha chenyama chamukana nacho ichi chatopera. Muri two nemwana wenyu munodya kunge mapatya. Haiwa baba kukara here munotoda degree kukara munokara. Kubva manyima nemudzimai wenyu chaiye chaiye kumunyima kudya chakupera kuti uku nemwana wenyu muri vairi. Kunyima mhai apa. Aiwa makanyanya munotoda statement chairo kubva kupolice rekugara because hai hai surrender. Hakana hazvimboitiba. Kana iyo garira yenyu mukagara harare ine zvingabuda zvamucha zvizvo mungararama muno muharare. Izvo zvichishanga chenyama cha dai pasina kuti ndaichachura mupoto mwandaibika ndaigirira mukunyama iyoyo. Ndaidya pano.